Mektebimizni, şeerimizni sağınğanına baqmadan, biz kene de şeerimizden virtual kezintide olamız. Biz er kezni, balalarnı ve büyük adamlarnı bizim tuvğan şeerimizden kezintige çağıramız.
Evde biz bir arba yerine oturamız. Mektepni ve şeerimizni sağınamız, diqqatqa lâyıq yerlerini seçip alamız, şeerimizden virtual ketingdege çağıramız.
Etraftaki alem dersimiz pek meraqlı keçe. Bu ders çeşit memleketleriniñ köşelerini bizni davet ete. Biz menim sevgen malümatını, Proyekt yapıp biri-birimizge kösteremiz, virtual derste.
Böyle ilk bizniñ meraqımızırdı. Özden çıqmasaq bile, şeerimizden azırdılandıq. Virtual kezintiye. Keliñiz beraber kezineyik şeerimizde.
Aqmescitniñ merkezinde Kibir Cami yerleşe. Bu bina şeerimizde eñ eski sayıla. Kibir Cami Hacı Abdurahim bek qurdı. Mengli Geray hannıñ bu ğaye fikirine keldi. Cami uzaq biñ beş yüz sekizi senesi quruldı. Mendeleyev soqağında Milliy teatrımıznıñ binası tura. Mında qırımtatar tilinde nice pyesalar oynala. Bu binada teatrımız Abde devrinden berli çalışa. Böyle bir teatr şimdi yekânedir bütün dünyada. Halqımıznıñ ayatında teatr sanatı müim bir yer ala, hanlıq devrinden başlap bugünge yaşamaqta.
Şeerniñ merkeziy meydanınıñ akademik teatrı yaraşılğan teatrda bar bir unikaligi, sanasında büyüklerden ğayrı da balalar kösterere öz çıqışlarını. Mında er daim çoq adam toplanır, böyle teatrda döl Qırımda. Qırımtatar tamuşınen tanış olmağa isteysiñiz? Biz sizni Qırım Tatar müzeyinine davet etemiz. Müzeyde eski eşyalarımıznen ve sabutnen tanış etermiz. Meraqlı sergiler mında körersiz. Bir biñ doquz yüz doqsan eki senesi müzey teşkil etildi, Çehova soqağında yerleşti.
Aqmescitniñ etnografik müzeyin Pushkina soğağında teşkil olundı. Mında çeşli sergiler keçirildi, sergilerden er birisi özünce meraqlı.
Eger canıñ raatsız olsa, salğır özüñe bar olmasa, salğır şeerimizni eki qısımğa böle, Ta ki Sivaşqa barıp yetse.
Ulu rezivi kösegi Rıza Ahıtgeriç Puşkin er kesge beriv. Tahmir jitni pek seve edip, oña şiirler bağışladı. Şiirimizde onıñ adında bar soqağı. Soqağınıñ merkezinde onıñ avidosı tiklendi.
Türkiye halqınıñ ulu marifçisi İsmail Gasprinskiy edi, onıñ Tercüman gazetası er kezge belli. Biñ doquz yüz doqsan sekizinci senesi şeerimizde oña abide tiklendi. Abideniñ körmege isteñiz! Vorovskiy soqağında sizni davet etemiz!
Qırımnıñ eñ büyük kitaphanesi şeerimde, Nabirejnaya soqağında yerli quruldı. Biñ doquz yüz yigirminci senesi Franko adında kitaphanesi açıldı. Eger qırımtatar halq tarihından soğalleriñiz olsa, çeşit ceryanlardan Vabıt tapılmasa, İsmail Gaspralı adından milliy kitaphanemiz bir toquz yüz doqsanıncı senesi açıla. Keliñiz, onı ziyaret eteyik, Samogişı soqağına keçeyik.
Böyle virtual kesimde de bulundıq, şeerimizniñ diqqatqa lâyıq yerlerine bardıq. Er bir obyekt özünce meraqlı bizlerge.